I awe nos ta bai elaborá riba e konklushon ku nos demokrasia ta debilitá. Pero e pregunta kardinal ta, Dikon? Ku otro palabra, kua ta e kosnan ku a debilitá nos demokrasia Fo'i tempu ku nos a haña outonomia na diesnuebe sinkuenta i kuater. Promé ku nos sigui den e materia di nos masterclass di awe, laga mi hasi un rekapitulashon kòrtiku di e dos masterclassnan ku nos tabata tin anteriormente. Den e promé masterclass di diosocho di òktober aña pasá, nos a dediká bastante tempu na nos historia di sklabitut i kolonialismo for di aña dieseis trinta. Kuater, pa asina abo por a komprondé di unda nos a bini te na e momento ku nos a haña outonomia na diesnuebe sinkuenta i kuater. Den e di dos masterclass di diesinku di novèmber binti binti, nos a konsentrá riba e tema di nos outonomia, Komo akto di emansipashon polítiko mirá for di e punto di bista di Nashonnan Uní i e libertatnan esensial di tur pueblo rònt mundu. Kiko nos por siña fo'i e orígen di pensamentunan tokante democracia? E esencia di democracia ta bini for di Socrates. E palabra democracia ta consisti di dos palabra griego, unu ta demos cu ta nifica pueblo y e otro parti ta kratos ku ta nifiká gobernashon propio. Den esei e figura filósofo ingles John Locke a hunga un gran parti den e desaroyo di demokrasia komo un manera pa goberná un pais.

pa desaroyo di democracia. E prome ta consentimiento di esnan cu ta ser goberna, e contrato social, y na di dos loga pa nan puordo goberna door di un mayoria, un gobernacion di mayoria.

Mesun tin konsentimiento di pueblo kompleto i tambe un gobernashon dor di mayoria. Na mundu, den e demokrasianan di mas bieu, manera Suisa i New Zealand y e otronan manera Canada etc. Merca tin e democracia di mas bieu na mundo. Pero esey no ta nifica cu e democracia ta debil of debilita. Na Merka e Founding Fathersnan a bini na diesiete december, september diesiete ochenta i siete cu un reunion constitutivo den e Independence Hall na Philadelphia, Pennsylvania, Caminda George Washington, Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, Alexander Hamilton, James Madison, John Adams y Samuel Adams y tambe nan ta bisa John Jay a yega na un constitucion nobo pa Merca caminda nan a indica We the people do ordain

Antes ei ta nifiká ku ta e hendenan di e pais ta forma i guia e demokrasia pa nan pais. Demokrasia ta nifiká gobernashon di un pueblo dor di e mayoria den e pueblo, pero pa e pueblo kompleto. E sinku prinsipionan fundamental di demokrasia ta otorga un sistema di gobernashon basa riba lei, ku igualdat entre hende i libertatnan esensial ku ta garantisá e derechinan humano. E di dos prinsipio ta un proseso di elekshon popular general ku ta kompetitivo pero transparente i imparsial, esta sin intervenshon di gruponan di poder. E di tres prinsipio kardinal ta ku demokrasia ta enserá un representashon direkto, di e Bos di Pueblo den un Camera di e Poder Legislativo cu nos ta yama Parlamento sin intervencion externo. E di cuater principio importante. Pa democracia ta un formacion di gobernacion, e poder ehecutivo, cu sosten di mayoria den e parlamento y e ultimo principio fundamental di. Ta e separacion di poder entre e tres podernan, legislativo, ehecutivo y husticial, manera nos ta yamele e trias politica. Awe mi keda para ketu riba un. Sociólogo i filósofo ku a biba den siglo dieznuebe esta di dies ocho sero sinku i dies ocho sinkuenta i nuebe na Fransia ku tabata tin un impakto hopi grandi riba nos komprendementu i análisis di e fenómeno demokrasia. Aki se trata di Alexis de Tocqueville, un filosofo remarkabel riba tereno di democracia liberal, cu na diesocho trinta i unu el a bay Merca cu amigu y studia democracia pa nuebe luna como e sistema nobo di gobernacion. Na e momento ei Francia mes tabata tin un reinado den turbulencia cu finalmente a caba na dies ocho cuarenta y ocho cu comienzo di e di dos Republica Frances. E viahe pa Merca a redundá den un manifesto úniko riba e konsepto di demokrasia liberal ku yama Demokrasia na Merka na dies ocho trinta i sinku, esei tabata e promé parti di e manifesto di de Tocqueville, i na dies ocho kuarenta a bini e di dos parti.

Den democracia na Merca, e obra mas grandi di de Tocqueville, el a remarca sigur ocho debilidadnan den un democracia liberal manera experencia durante su investigacion na Merca, ku ta bala la pena pa nos konsiderá promé ku mi drenta den e materia prinsipal di e masterclass aki. De Tocqueville ta bisa ku den un demokrasia bida no ta konsentrá riba akumulashon di plaka, Dor di e sociedad completo manera den un aristocracia. Ta pesey democracia tin capitalismo como consecuencia, pero tambe hende ta midi otro na e capital cu nan acumula den un democracia Treciendo asina dimas enfoke riba materialismo no tin campaña sin capital manera bo ta mira den hopi eleccion den democracia. I dor di e materialismo ku ta bini ku e kapitalismo, demokrasia ta krea envidia, kompetensia i tambe hopi peleanan ku ta mina e balor polítiko di demokrasia pa un pueblo. Nos ta mira democracia como un adelanto fo'i di aristocracia, pero e ta cambia e tiran di aristocracia pa un clase nobo di tirania, e tirania di e mayoria. Ademas e no ta terminá e guera entre klasenan. Democracia tambe ta bini cu tribunan nobo cu ta bai bringa otro. Ademas di e guera entre klasenan pa rikesa, e guera politico ta trece cune cu cada mayoria cu sinta

Dor di polirisashon, demokrasia ta kondusí na opreshon di pensamentunan i diskushon liber. Hende ta bandoná e asina yamá common sense i pensamentunan krítiko. Asina hende ta hinka mas tempu den sigimentu di informashon di media i konsekuentemente habri porta pa desinformashon i tambe propaganda. Por ultimo, un di e criticanan mas fundamental di de Tocqueville tabata cu democracia ta crea un tirania nobo, un tirania suave. For di su prome manifesto, Mi kier a bisa cu tin un recuputelacion di esencia di democracia cu ta bisa cu democracia ta un di e maneranan mas miho pa nos goberna un pais, pero si e ta bini cu cierto debilidadnan y e debilidadnan aki ta cosnan ku nos mester vigilá pa asina nos hasi e korekshonnan nesesario na e momento ku esei bira deseabel. Anto netamente ta esei bo ta mira ku a sosodé na Estados Unidos? Despues di seis di yanüari, loke a sosodé no ta falta di e democracia. Loke a sosodé ta falta di incumplimiento cu reglanan di democracia, pero cu si e sistema mes tin e abilidad pa corigi su mes despues di e sucesonan ey. Awor nos ta bai pa e debilidatnan den democracia di nos Corsou. Nos tin sinku clase di defecto of debilidat den nos democracia local. Na prome lugar nos tin debilidatnan social. Di dos lugá nos tin debilidatnan ekonómiko. Na di tres lugá nos tin debilidatnan polítiko. Pero tambe nos tin debilidatnan den nos struktura estatal i debilidatnan siko kultural den nos demokrasia. Laga nos kuminsá promé ku e debilidatnan sosial. Den nos demokrasia nos tin guera entre klasenan sosial, manera indiká dor di de Tocqueville, esnan ku mas rikesa di trabou, di negoshi òf herensia di kapital. mihó posishon soshal òf fam, mihó koló, mihó kabei, mihó rasa, tin hopi bentaha riba e otronan. Nos tin pobresa grandi ku ta kousa patronahe polítiko pasivo i kita e abilidat di e masa pa pensa independiente. Nos tin un indiferencia social grandi caminda nos ta bisa lagersnan poderoso dal bay numa, anto asina ey nos no ta haci caso di nos democracia. Nos tin un sistema di votamento deficiente door di falta di informacion y educacion politico pa nos por haci un bon escoho politico. Nos tin falta di un identidat i vishon komun ku ta pone ku un grupo chikitu mas influente por influenshá i manipulá maneho i direkshon di pais a kosto di e mayoria. Nos tin inigualdat socialnan y profesional, manera den representacion den cierto posicionnan di liderazgo, ancra den historia di sclavitud y colonialismo, entre otro manera director, manera huez, manera fiscal. Racismo sistemico i un inigualdat den repartishon di rikesa, desempleo i asina diferente debilidatnan sosial ku ta trese kuné ku e demokrasia no ta funshoná manera e mester ta funshoná. E pregunta ta, ta ken ta tene nos abou? Ta ken ta stroba ku e demokrasia no ta funshoná sosialmente manera e mester funshoná? Ta e shon? Ta e desendientenan di e shon? Ta e bomba? Òf ta nos mes ku ta skohe pa materialismo, manera de Tocqueville a indiká, i no pa e yabi ku lo saka nos for di e situashon ku nos ta? Na di dos lugá nos tin debilidatnan ekonómiko den nos sistema. Nos tin debilidadnan ekonómiko manera korupshon, korupshon di ámtenarnan, di empleadonan públiko i di polítikonan. Nos tin soborno, soborno dor di sektor, hendenan ku ta operá den sektor privá pa ku gobernantenan. Nos tin nepotismo polítiko. Tur eseinan ta aspectonan economico cu ta influencia e buena marcha di nos democracia local. Y asina ey bo ta mira cu tin diferente cosnan den e parti di e sociedad ku ta demostrá ku no tin igualdat ekonómiko pasobra tin un inigualdat ekonómiko grandi ku ta pone ku un grupito chikitu di e poblashon tin muchu mas privilegio ku e masa, e nobenta i sinku por shento di e poblashon. Esaki, akompañá pa e guera di klase, ta krea. Temos non Kratos den optima forma, mas pueblo y menos gobernacion propio. Nos tin partinan den nos debilidadnan politico cu ta sumamente interesante pa wak nan. Oportunismo polítiko ta un di nan presentá bo mes na fabor òf kontra di algu, haña e votadónan di bo banda kaba kambia posishon segun e oportunidatnan ku presentá. Tambe nos tin indiferencia politico grandi. Ami no ta vota mas. Laga nan haci loke cu nan taña ta bon. Institutonan di gobierno cu ta funciona na beneficio di cierto hendenan of gruponan influente of sectornan poderoso duna nan permit, concecion Of bentahanan ekonómiko ku nan no meresé a base di kriterianan ophetivo. Un klima polítiko di laga sèn lora sobrá mi no ke tende nada, miéntras ku sèn ta lora, demokrasia E dignidad democratico no ta importante. Gueranan entre diferente cultura politico y entre coalicion y oposicion caminda tur proposicion di e contra partido ta vota contra y asina crea Instabilidat den e pais. Aparte di e manera ei di krea instabilidat, tambe nos tin ocho gabinete den dies aña ku ta pone ku nos instabilidat polítiko ta bira duradero. Nos debilidadnan polítiko ta sigui ku representantenan di pueblo ku no ta skohí ta bira parlamentario. Fragmentashon polítiko, mas ku binti piko partido, ménos ku pa averahe un asiento pa partido. I dor di e tantísimo. Ishusnan e partisimo, partidonan e tantisimo, interesnan, un polarisashon politiko sin presidente riba kada ishu minúskulo. Rubber stamping den parlamento, un parlamento ku ta vota semper e kaminda ku e gobernashon ke bai, bon òf malu. Nos tin control y soborno di representantenan di pueblo door di politiconan cu no ta eligi, lobbyistanan y sponsornan politico. Un demagogismo, populismo y engaño politico grandi de dia a dia. Den un territorio caminda esun cu sa menos T'esun cu tin mas poder. Falta di direccion ideologico, ideologia, no ta conta mas pa duna direccion n'e pais. Intransparencia ta Na orden di dia dor di skonde kos, pasa kos, sin ku tin un debate signifikativo i importante riba e diferente temanan. Falta di edukashon polítiko, falta di patriotismo i liderasko positivo i kolaborativo den nos demokrasia. Anto unu di e kosnan mas grandi, mas peligroso ta propaganda polítiko di gruponan di poder tras di kortina. Propaganda polítiko ku ta The Art of Selling Lies. E arkitekto di propaganda polítiko na Alemania den époka di djosnuebe e trinta pa kuarenta i sinku tabata esun ku tabata e hòmber di mas importante. Pa Adolf Hitler. Propaganda polítiko pa bo komprondé bon na ki fenómeno mi ta referí, pasobra den e temporada di elekshon aki bo ta mira hopi di e tipo di propagandanan aki. Mi ta bai lesa un splikashon sientífiko riba. E karakter malisioso di propaganda polítiko engañoso i su diferensia ku propaganda polítiko pa haña votadó òf siguidónan. E karakter di propaganda polítiko. Pa siglonan, tur sorto i tipo di medionan di komunikashon a wòrdu usá djis pa influensiá opinion públiko òf pa intimidá pueblo. Den un mundu kaminda akseso na informashon ta sin presedente, uso di fake news i engaño via media Ta na orden di dia. Propaganda ta un forma di brainwash politico. Esta e acto di fabrica y circula mentira pa influencia opinion publico. Propaganda ta wòrdu usá pa demonisá enemigunan i prinsipalmente pa forsa un mensahe polítiko di gruponan tras di kortina. Propaganda ta engañoso i manipulativo Ku propaganda konsientemente sierto prioridatnan ta wòrdu planteá, relashonnan establesé i ta wòrdu adelantá, disidí kua informashon sí i kua no lo ta interesante pa públiko tin konosementu di dje. Informashon ku ta kontrali na e ideologia propio òf meta ta wòrdu tené atras di un forma engañoso. Konsekuentemente, propaganda ta e método predominante di influensia otronan dor di esnan ku ta buska poder tras di kortina. Propaganda ta definí e futuro di nashonnan, e por kontrolá pueblonan i asta move nan den un direkshon diferente. Propaganda tin e meta pa hasi huisio opgetivo di hende someté na emoshonnan fuerte manera miedu i rabia dor di konta mentiranan, intenshonalmente fabriká ku ta produsí intimidashon òf promesanan falsu. E mentiranan, intimidashon i promesanan falsu aki intenshonalmente ta busca pa troce berdad y crea un realidad nobo, hechonan alternativo den mente di esnan cu e propaganda ta dirigi riba dje. Ta pesey propaganda por ta hopi poderoso anto hasta Un arma mortal pa un democracia debil, specialmente den man di personanan diabolico of personanan y gruponan cu no por wordo identifica pa motibu di nan interes personal of di nan grupo. E meta di propaganda polítiko malisioso ta habri bo wowo pa un pida chikitu di bèrdat i sera bo wowonan pa un gran parti di e bèrdat. E debilitatnan aki ta hasi nos demokrasia suak. debil i ta stroba progreso pasobra nan ta afektá e klima positivo ku nos mester pa logra kosnan importante. Nan ta afektá relashonnan positivo pa nos por traha huntu. Nan ta afektá komunikashon sano i positivo pa komprondé otro mihó. I nan ta afecta experencianan positivo di politica como instrumento vital pa bienestar y progreso di we the people. Na di cuater lugar nos tin debilidadnan den nos structura estatal den Reino. Nos tin un défisit democrático den statut. E poder di gobierno Hulandes den gobierno di Reino, poder di gobierno di Reino pa cu decision, intervencion y disputanan den Reino ta desproporcional. Nos tin un balansa di poder polítiko ku ta den bentaha solamente di Hulanda. Si Hulanda ke algu di nos, nan lo primi i asta tin bia shantaheá nos gobièrnu demokratiko pa e bini ni maske kuantu daño e hasi. ku e solushon ku nan ta para p'e. Manera tabata e kaso ku slotverklaring na dos mil seis, tumamentu di debe over di Antia i e leinan di Konseho di Reino na dos mil dies i e pakete di reforma di aña pasá i finalmente E che of coho cu ta na caminda pa e aña aki. Nos tin minamento di nos democracia na dos mil dies cu e leynan di Consenso di Reino y institutonan manera RSD, Parrijkswet, Polis, PG kompartí pa Rijkswet Openbaar Ministerie i CFT pa e Rijkswet Finansieel Toezicht. Na binti binti, dies aña despues, nos haña un imponementu di reforma via Landspakket ku desishon, akuerdo polítiko obligá. di staten pa yega e aña aki na un coho of un Rijkswet pa trece coho. Pa aklará algun prinsipionan fundamental di derechinan humano den kuadro di derechi internashonal pa esnan ku ainda no ta komprondé e esensia di kiko ke men dignidat demokratiko i outonomia sagrado I dikon koho hamas i nunka lo ta algu legítimo segun e dos áreanan di lei menshoná? Mi ta bai lesa un pida di un karta ku mi a skibi un profeshonal riba tereno di dekolonisashon algun luna pasá Despues di nos segundo masterclass Autonomia Sagrado Debilidadnan Democratico den nos Autonomia den Reino, mi ta citer literalmente locual cu mi a.

Mi no ta sigui cu locual cu mi a bisele despues. Pero loke cu ta bini despues mes lo contesta tur bo preguntanan. Nos tin na di cinco lugar debilidadnan psicocultural, psicologicamente, culturalmente den nos sistema. Relativamente mirá, e kolonia hulandes bibá na Kòrsou anke nan ta representá un porsentahe hopi abou di e poblashon, mas ku tur otro grupo ku nos mes pèrmit ta dominá desproporshonalmente den tur e sektornan prinsipal di gobernashon di nos pais, Manera economia, husticia, finanzas publico, sector financiero y tambe sector di cuido. Hopi gruponan di extranheronan tin mas influencia den nos democracia cu nos mes pa motibu di nan posicion economico den nos sociedad. Hasta nos escudo di pais cu pa ley ta refleha identidad nacional ta domina cu simbolonan colonial. No cu esaki tin implicacion directo pa calidad di nos democracia. pero si e ta indica cu psicologicamente con subyuga, con domina nos democracia y autonomia ta na e dominio Hulandes y e poder colonial. Laga nos tira un bista riba eskudonan di e eks kolonianan di Hulanda i di esnan ku ta parti di Reino aktualmente huntu ku nos den Karibe i kompará eseinan ku esun di Kòrsou pa nos wak kua di nan ta reflehá mas tantu na mes Identidad y balornan como pais of esnan di Hulanda. Cana cu mi. Si bo mira e escudo di Indonesia, el a deshaci totalmente di tur aspecto colonial. Si bo mira di Papua New Guinea tambe mesun kos a deshací totalmente ku tur aspekto kolonial. Si bo mira di Surinam e tin un barku ku tabata trese esklavonan na Surinam pero solamente pa demostrá e orígen di hendenan ku a bini ku boto for di Afrika i Asia Banda di e indiannan indigeno ku ta tei kaba na Surinam, e no ta indiká ni e kolonan di Reino ni e bandera Hulandes i su motto ta Justice, Faith and Loyalty, Hustisia, Fe. i loyalidat. Si bo hak esun e eskudo di Antillas Hulandes, e tabata tin solamente e korona di Reino pa demostrá ku nos ta parti di Reino. E streanan ta nifiká, tabata nifiká e sinku islanan desde dies nuebe ochenta i seis i promé ku esei e tabata tin seis strea ku ariba den, ku Aruba den, I su moto ta bisa, Huntu den libertat. Na Aruba bo ta mira solamente e leon ku ta di reino, sobrá tur símbolo den e eskudo di Aruba ta símbolonan lokal. Si bo wak di Boneiru mes ku ta parti di Hulanda komo openbaar licham, e tin solamente e korona di Reino i e otro símbolonan ta lokal. Si nos mira di Saba, Tur símbolo ta lokal, inkluso un barkibela neutral ku su moto ta bisa With oars and sails. Istasia no papia mes, solamente símbolonan lokal, nada di Hulanda. Asta Fort Oranje ta na Stasia mes. E motto ta bisa Proud and Confident. Si bo mira di Sint Maarten, e tin solamente símbolonan lokal. Absolutamente nada di Reino. Su motto ta bisa Always Making Progress. Si nos analisá e eskudo di Kòrsou, na promé lugá bo ta mira e korona di Reino. Na di dos lugá bo ta mira e zeilskip di West Indies su kompañi, e doño antiguo di Kòrsou i e lisensiado pa trafikashon di esklavo fo'i Afrika. Bo ta mira dos bandera Hulandes riba e barku i tambe e eskudo prominente di Amsterdam komo kapital di West Indische Compagnie ta prominentemente sentral riba nos mes eskudo. E palu di laraha ku fruta oraño, indukando un fruta di sitrus hopi zuur ku niun yu di Kòrsou no ta kome i ku masha poko hende mes konos'é komo símbolo nashonal. Casi tur símbolonan den e escudo di Kòrsou ta indica Hulanda of dominio Hulandes-Europeo cu excepcion di e palu di laraha nada positivo di nos mes Niun kas di kunuku, nada di Tula, nada di Afro Curaçoleño, nada di Arowakan i ègt un eskudo di un kolonia. Kòrsou kiko a pasa aboso? Nos democracia na nivel interno ta hopi debil. Mayoria di e principionan fundamental cu mi a menciona na prome lugar, e cinco principionan, ta keda trapa. Den tur aspecto relevante nos ta score terrible. riba kalidat di nos demokrasia i identidat nashonal. Sosialmente, ekonómikamente, polítikamente, sikokulturalmente i tambe den área di nos struktura estatal den Reino nos demokrasia ta debilitá. Si bo mira ora bo midi nos democracia den e circulo caminda mas berde ta mas miho democracia, mas cora ta mas menos democracia, nos ta scor den e parti di mas cora di e wiel di democracia. Kòrsou, Kuida bo demokrasia, bo demokrasia ta sofokando. Kòrsou, bo demokrasia ta kapturá, e ta rehenisá, gegijzeld. Kòrsou, abri bo wowo, bo demokrasia ta muriendo. Nos democracia na nivel di Reino, loke nos tin ta un democracia tutelaria, un democracia supervisa. Hopi demos sin kratos. Hopi pueblo sin autogobernacion. Un di e motibonan principal di con e democracia e desaroyo di Corsou ta stanca of ta keda stanca ta cu nos democracia ta seriamente debilita. Solamente nos mes por solushoná e defektonan. Otronan no por hasi esei pa nos. I pa entregá nos demokrasia den man di otronan lo no yuda nos komo yunan di Kòrsou tampoko. Miéntras nos no solushoná e defektonan nos mes, ni maske kuantu sèn nos haña òf fia di Hulanda, nos sosiedat ta keda pegá den un kallehon sin salida. I kalke krisis lo empeorá nos situashon kada bes di nobo. E úniko solushon pa un desaroyo polítiko, tambe un desaroyo sosial i ekonómiko stabil ta pa Berdaderamente huntu nos identifiká i ataká e defektonan i debilidatnan den nos demokrasia i outonomia unu pa unu. Ta p'esei mi a kuminsá ku Alexis de Tocqueville pa demostrá ku no ta kosnan nobo Cu democracia tin su debilidadnan cu nos tin cu vigila pa nos por corigi nan. Si nos no vigila y corigi e debilidadnan democratico, nos lo keda chambuca Te ora un desgracia nacional of crisis grandi sosode atrobe cu lo bolbe benta nos den gara di Hulanda. Mi ke termina cu e siguiente texto di Kofi Annan. Que en paz descanse, cu tabata Secretario General di Nacionnan Uni. Y den esaki ta un speech cu el a tira na Athenia den e forum cu yama Athens Democracy Forum, dia diestres di september binti dieshete. Net un aña, poco menos cu un aña cu el a fayece. Pero den dje cofianan ta bisa algun cos hopi interesante p'e esunnan cu ke busqué por busqué riba internet como e speech di Kofi Annan na Athens Democracy Forum di dos mil diesshete.

by oligarchies, reminding us that democracy is vulnerable, Democracia ta vulnerabel pa e mayoria di oligarconan poderoso tras di cortina cu ta feed informacion malu, fake news, engañoso pa cue poder for di pueblo di tal manera cu lo bo no haña government by the people and for the people. Anan ta sigui bisa, We should remember that democracy is always a work in progress.

The price of liberty is eternal vigilance, e prijs di libertad ta cu nos mester ta eternamente vigilante pa e calidad di nos democracia. Ta nos so por haci esey. Ningun otro nashon, ningun otro nashonalidat, ningun otro pueblo lo no por vigilá nos mes demokrasia i e derechinan ku nos tin a base di nos dignidat demokratiko. Danki pa skucha nos un bes mas na e di tres masterclass di International Wisdom Academy. Nos ta bolbe bek ku e di kuater masterclass. Dia binti unu di februari di e aña aki, pa tres or di atardi oranan di Kòrsou. Danki na Unitur pa skucha nos un bes mas.